तोरा कोनो दिक्कत छ आँय जेना चलै छै तेना चलऽ दह लेकिन कते दिन आइ ने काल्हि बेटाके मालूम पड़ि जेतै ताहिसँ पहिने ने कोइ चीज सोचऽ पड़तै जखन ओहन समस्या उत्पन्न हेतै ने तऽ हम देख लेबै ओहि लए तोरा चिन्ता नहि करऽके छै की देख लेथिन शुरू शुरूमे तऽ हिनका लग कहलखिन कि जे एक साल दू साल बीतऽ दहो आ तकरा बाद हम तोरा लऽ के कतहु चलि जायब गाँव समाज बुझतै कि जे दुनू सास अरे ससुर पुतोह गेलैए बाहरमे रूम लेके अपन कोनो काज धन्धा करै छै हमरा घरवला नहि कमाइ छै से कहथिन आ आब दू साल भेल जाइ छै हमरा बुझाइए जे बेटाके हिनका शक होइ छै हमरा लऽ के चलत कतहु लऽ कऽ चलियौ कतहु हँ पगला तगला गेलऽ हँ हँ हम तऽ पागल छिते छी

तऽ ताहिसँ पहिने ओहिमे पानि ढारि देबै नहि ओ हम नहि उड़िए। जानै छी ओते बयान नहि करत ई नहि हमरा लऽ के बाहर जेतन कि नहि जेतन से कहत कियाकि आब दू साल भऽ गेलै हमरा बुझाइए आब हो हंगामा होती ताहिसँ पहिने हम चलि जायब यानि हम हमरा तोरा बीच जे सम्बन्ध छह हूँ। हँ, बाहरे जायके लेल सम्बन्ध बनेने छलह नहि तऽ की हम अपना घरवलाके आँखिमे धूल झोंकैत रहू आँय आ हिनका संगे हम गुलछरी उड़बैत रहू एक दिसे किया नहीं उड़ायब हम अपना घरवाला के छोड़ दै छी हिनका लऽ के चलत हिनका वादा केने रहथिन अखन ओ समय नहि छै छोड़ा के बुझलक ने हँ चिड़ा पर चलि जेथिन तऽ हे, चीड़ा पर चलि जेथिन चीड़ा पर चलि जेथिन हम ओ सब नहि जानै छी किछु ठीक छै आइसँ जे छै ने हँ हमरा तोरा बीच जे सम्बन्ध छ हँ ओकरा काट कऽ दह अच्छा आ जे भेलै से

अरे किछु दिन अहिना चलत किछु दिन रहत। किया हिंदू I साल love you, I love you ना दू करैत साल रहब। दू साल देख दू साल के ही हमरा वादा करने रहत कि दू साल के अंदर में हम तोरा कतू लऽ जाबो अरे प्रेम में अहिना लोग जे छै ना क्या तरह के एकर वादा मतलब हमरा संग गद्दारी कर हैं? लेनी क्या तरह के वादा हैं? करै छी हमरा आँख में धूल झोंक लेनी हमरा तो हमरा बेटो के साथ गद्दारी केलखिन कथी गद्दारी करै की नहि केलखिन हैं?

एहन नहि होइ छै आइ फैसला कऽ के तकरा बाद अंगना से निकलब नहि तऽ मन से आबै छी तऽ खोल के कहिए दै छी कथी कहब विश्वास कऽ ले तऽ ए, विश्वास कऽ ले तऽ हैं हमर बेटा छै केना विश्वास करतै हाँ। ने ओ हमर हमर हमर काम छी हिन अपन सोचत बेटा के ओहन बना कऽ रखने छियै ने जे हमरा पर विश्वास नहि करतै हँ हिन राजा हाँ। हरिश्चंद्र जे छथि सएह बुझि रहल हाँ, फेर तामस नहि उठाबत नहि तऽ करेजा पर अखन चढ़ देबी कथी तामस नहि उठा बुझल आय हमरा लऽ के चल हम नहीं किछु के लिए तोरा संगे कह से नहीं किछु के लिए कह से कह से कह से चल हम पाछू पाछू चलै छी कतऽ जेबे तू पाछू पाछू बाप के जिरात पर जखन बाप के जिरात पर नहीं कर बाप का आपके नाम नहीं ला अले बेटा निकल लेता

कए बेर कहियो तऽ चलत पाछू पाछू चलै छै चल चल कतऽ मुहक पोतारी की से बुझै छै तो मुहक ककरो जिंदगी से पोतारी। खेल जेबी ककरो इज्जत से खेल जेबी एहिना छोड़ दे तू तोरा उ मौकी बुझै छै तो हमरा कि घोक तले घर में रहबौ है, तोरा संगे सुतै इशारा छियै। केल हक तक हाँ? नहि लिअ ओते बयान किया कर छै जे भेलै से तोहो जानै छै ओते हमहूँ जानै छी तो हमरा वादा हँ, केने छै तऽ लऽ के तऽ चल जे भेलै ने चल।

पागल के मार छी अपना बाप के? ससुर रह दो हम कहा का छी हमर बापे छी हमरा बाप बने लागे एते उचिते नहीं छी बहुत पोता सारा आ घर। तोरो ने दिमाग है जे मुंह मुंह लगा ले छ हैं दिमाग हम ने मुंह लगबै छियो हाँ हाँ, अपने मन बात के रबर जका तीर रहल छौ

ओ नहि कहत हमरा की कहे कनिया अहाँ बड़ सुन्दर छी हमर मानै छी कि जे हम स्मार्ट छी हमर बेटा कलुआ छी करियकवा छी अहाँके पसन्द नहि होत हम बुझै छी की न की हमरा खुआ देलक सरद में दू साल से हमरा साथे संबंध में छौ तोर बाप हमरा कहलक कि हम बाहर बाहर लगे तोर तोर दिमाग नहीं छौ तोर दिमाग नहीं छौ भाई संबंध में चले के ससुर बाप दाखी होए जली आई एम कॉज सर मोने होयो ससुर मोह पता कहियो नहीं बाप हो सके छी तो तोरा तोरा दिमाग ना है बाप के नाम पर कलंक छ अब हमरा कहिए कि जे भेल से भेल पुतो जोरे लोके ना करे है जे भेल से भेल वही ना छोड़ देबौ देखे में तो हम तोरा समझ ले भोला भाला छ जला कि नहीं हमरा की पता ई घरे में सेल करे छ तू है

जा आ तोरा मुगिया हियाँ रहू नहि देबो हम बुझलियै कि नहि यहाँ नहीं रह अब हम बुझि गेलियै